Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda ni, a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r chweched o Ebrill 2026. A ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar falle beth bydd sialens yr wythnos, a ni'n mynd i gael gair fach o gyngor wrth ysbryd, jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd, gewn ni plîs egni'r wythnos y chweched, ww, ac o'n i, a mae tair wedi dod mas a gymrwn ni nhw. So, egni'r wythnos, y cerdyn cynta sydd wedi dod mas yw cerdyn cyfiawnder. Okay? Mae'r cerdyn cyfiawnder yn siarad am cadw popeth yn eich bywyd chi mewn balans ar y foment. Okay? Cadw cydbwysedd yn eich bywyd chi. So, wythnos yma, bydd angen i chi gadw cydbwysedd yn eich bywyd. Okay? Diolch ysbryd. Yr ail gerdyn sy di dod mas yw cerdyn marwoleth. Nawr, pidwch ofni, ok, dyw hwn ddim yn gerdyn gwael i gael mas mewn dyrlleniad taro, ok. Mae'r cerdyn yma yn dyngos i fi bod chi'n trawsnewid. Mae rhywbeth yn digwydd wythnos yma sy'n neud i chi drawsnewid nawr. Mae'ch bywyd chi'n mynd i newid wythnos yma, ok? A chi'n mynd i fod Chi'n mynd i dyfu mewn i'r person yn dechrau wythnos yma, y person i chi fod o hyn mlaen, ok? Mae rhywbeth yn digwydd wythnos yma i helpu chi draws newid mewn i ran nesach bywyd a mewn i ran nesa o hunan, ok? Tu fewn, ok? So mae'ch ysbryd chi yn symud ymlaen nawr wythnos yma, ok? A bydd dechrau newydd yn dod i chi. A wedyn, beth yw'r cedyn nesaf? Cerdyn y twpsyn, ok? Dyw'r twpsyn ddim yn dwp. Mae'r twpsyn yn dangos bod dechrau newydd yn dod i chi. Mae just rai chi gymryd y cam, ok? Mae'r dechrau newydd mae'n aros amdano chi wythnos yma. Mae just rai chi gymryd y cam nawr i symud mlaen gyda'r rhan nesach bywyd chi. So mae'r tair cerdyn yma sydd wedi dod mas i chi yn egni'r wythnos yn arbennig, ok? Ac mae fe'n dangos i fi'n glir fan hyn. Bod rhaid chi gadw balans yn eich bywyd, ok? Bod chi'n mynd trwy cyfnod o draws newid, chi'n newid, chi'n dod mwy authentic wedyn i wythnos yma, ok? A mae'n rhaid chi gymryd y cam nawr wythnos yma i dechrau ar y daith newydd yma sydd o'ch blaen chi, ok? So cerdiau lyflu fyna wythnos yma. Please, pidwch cymryd sylw o'n lais i, ok? Fi wedi colli'n lais heddi, so... Fi'n stryglan tyma bach i siarad heddi, ok? Diolch Ysbryd. Gewn ni please Ysbryd sialens. Sialens yr wythnos. Oce. Okay. Sialens yr wythnos yw'r cerdyn y farn, oce? Okay? Mae hwn yn gweithio fi bod er trawsnewid mae chi'n mynd i ddechrau wythnos yma, ddim falle mynd i fynd lawr yn dda gyda pawb, oce? Okay? Mae pobl yn erfyn i chi, maen nhw'n gyfarwydd â chi fod y fath o berson maen nhw wedi nabod eriod i rai pobl, oce? Okay? Ond mae hwn yn gweitha fi wythnos yma. Mae rhaid chi bido becso cael eich barnu am pa benderfyniadau chi'n neud wythnos yma yna, oce? Okay? Pidwch becso, ok? Mae'r cerdyn ma hefyd yn dangos trawsnewid eto. Mae fe'n dangos bod ni'n symud lan lefel yn yn bywyd, ok? So mae'n rili really bwysig bod chi'n neud y trawsnewid yma wythnos yma, bod chi'n dechrau ar y daith newydd yma, achos mae hwn mynd i helpu chi lefelu lan, ok? A pidwch becso am pobl yn beirniadu chi am eich dewision, ok? Chi sy'n goffa byw bywyd eich hunan wedi a'i wrthoch chi nawr. Pidwch byw'ch bywyd i neb arall, ok? Mae'n bwysig bod chi'n byw eich bywyd er mwyn eich hunan nawr, ok? Chi sy'n bwysig, ok? Neges fech fyna i rwy'n. Diolch ysbryd. Oce, okay, gawn ni nawr plîs ysbryd dy neges di am wythnos, dy gair fach o gyngor di. Ww, a beth sy'n gyda ni yw cerdyn y dewin. Wel, mae'r dewin yn gerdyn lyflu i gael. Waw, mae'r darlleniad yma yn arbennig i chi, oce? Okay? Mae'r dewin yn gweud wrthoch chi bod chi gallu creu beth bynnag i chi moyn yn eich bywyd. So ta beth yw'r trawsnewid mae sy'n digwydd wythnos yma, okay? mae fe'n eich dwylo chi. Mae'r sgiliau gyda chi'n barod, chi yw'r dewin yma. Okay? Gallwch chi greu beth bynnag i chi moyn yn dechrau wythnos yma. Okay? Gallwch chi amlywio beth bynnag chi moyn yn eich bywyd chi. Okay? Os ych chi'n cymryd mach o amser mas i amlywio neu amlunio, okay? newch na wythnos yma. achos gallwch chi greu y bywyd i chi wedi bod yn breuddwydo am, okay? Mae fe'n eich dilo chi i wneud hwn. Mae'r mae dewin gallu creu beth bynnag mae e neu hi neu beth bynnag moyn, okay? Mae'r dewin gallu creu beth bynnag i chi moyn. A mae'r neges mae wrth ysbryd yn glir i fi wythnos yma, okay? Mae ysbryd yn gweud gallwch chi greu y bywyd chi moyn. Ok? Beth bynnag mae hwnna'n edrych fel, pidwch becso'n pobl yn barnu chi. Felly bydd pobl yn gweud, o, pam ti'n neud na, pam ti'n neud hwn, pam ti'n gadael dy swydd, pam ti'n pam ti'n gadael dy gariad, pam i ti'n newid popeth yn dy fywyd, pam i ti'n symud ti, mae ti lyflu dy ti. Bydd bynnag yw e, bydd bynnag chi'n traws newid, oce? Okay? O, pam i ti'n neud na dy, gyda, gyda dy wallt, pam, pam i ti'n siafod y ben, right? Bydd bynnag yw e wythnos yma, Os mae'n iste'n iawn dych chi, mae fe'n iawn, ok? A byddwch chi'n gwybod yn eich greddf beth sy'n iawn. A gallwch chi greu y bywyd i chi moyn, bywyd sy'n mynd i ddod a just popeth lyflu i chi, ok? So pidwch ofni na, pidwch ofni cael eich barniadu gan unrhyw un, ok? Sy'n hawl dyn neb barniadu chi. Yr unig person gall barniadu chi yw chi'ch hunan, ok? A os popeth yn teimlo'n iawn i chi, mae fe'n iawn. OK, neges fyna i rywun. Diolch ysbryd. Right, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i eglurhau y cerdiau yma. A wedyn ar ôl fi eglurhau nhw, gewn ni olwg ar y darlleniad o cwpl o wahanol... Um, wahanol feisydd? Wahanol feisydd? OK? OK, diolch ysbryd. Gewn ni eglurhad, please, ar cerdyn cyfiawnder, marwolaeth a'r Twps in, please. A beth sydd wedi dod mas i chi yw cerdyn Brenhines y Pentecle, oce? Okay? Mae Brenhines y Pentecle yn frenhines sydd yn annibynnol, Okay, mae arian i hunan gyda'i, mae hi yn berson sy'n gallu ymddiried yn ei hunan, okay? Smoen goffod becso am o pwy sy'n mynd edrych ar ôl i, okay? Alla edrych ar ôl yn hunan fan hyn, okay? Dyna'r fath o egni yw hon, okay? So bod hon yn dod lan eto gyda'r egni lyflu yma sydd gyda chi'n barod, a mae traws newid, newid eich bywyd, okay? Bod mwy authentic, cymryd y cam na at rhywbeth chi moyn yn eich bywyd. Mae hon yn dod lan i ddangos i chi bod chi gallu cael popeth chi moyn. Allwch chi fod yn annibynnol, yn ariannol, okay? gallwch chi arwain bywyd eich hunan fan hyn, okay? a gallwch chi gael popeth i chi moyn, okay? popeth i chi moyn yn ariannol yn eich bywyd fyna. So mae hwnna'n lyflu eto. Okay? Mae'r dyllyniad, mae'n lyflu boes. Waw, beth i chi'n dechrau wythnos yma? Mae'r traws newydd mae'n mynd i fod yn arbennig i chi. Diolch ysbryd, gewn ni eglurhad. Ww, hwnna'n dod mas, okay. Cerdyn sydd wedi dod mas gyda Cerdyn y Farn fan hyn, yn eich sialens chi, yw Brenhines y Cleddyf rhwng ffordd fyth. Okay? Fel fi'n cael gweud. Nawr, os bydde Brenhines y Cleddyf rhwng ffordd iawn, bydden ni'n gweud, o, chi'n gweld yn glir, mae'ch meddwl chi'n glir am le chi'n mynd, okay? Bod hi rownd ffordd wyth fan hyn, mae hwn yn gweitha fi. Falle os mae chi quite yn glir o le chi'n mynd eto. Beth wedau wrthoch chi fan hyn? Chi'n dechrau'r daith wythnos yma, oce? Okay? Sim rhaid i chi wybod beth yw diwedd y daith pan i chi'n dechrau'r daith. Y peth pwysig yw fan hyn bod chi'n dechrau'r daith newydd yma, wythnos yma, oce? Okay? So byd o'ch becso cyment am beth di, o, le fi'n mynd i fod, beth yw'r end goal, oce? Okay? Pyd o'ch becso cyment am na, Be sydd angen i chi wneud wythnos yma yw bod yn authentic a dechrau ar y daith newydd yma, oce? Okay? So mae chi'n gwybod le mae'r daith mynd i fynd, oce? Okay? Ond weda wrthych chi, dy'r darlleniad yma, mae'n mynd i fod yn daith gwael, oce? Okay? Allwch chi ymddiried yna, ymddiriwch yn ysbryd, ymddiriwch yn y bydysawd, dew, beth bynnag i chi'n credu ynddo, oce? Okay? Ac mae pobl yn edrych ar y hôl chi ar, ar y foment. So bod hon, rhwng ffordd wyth, bydd yn gweithio fi. Os mae chi gwaith yn glir le chi'n mynd, Ok, a mae hwnna falle'n mach o sialens i chi, ac os chi licio gwybod beth sy'n dod nesaf yn eich bywyd chi, ok? Ond pidwch becso am na wythnos yma nawr, ok? Sdim ots cymaint bod chi ddim yn glir am le chi mynd, achos mae teimlad i fi fan hyn, mae'r mae clir, clir deb yna mynd i ddod pan ddechreuwch chi'r daith yma, okay? a pan ei phedaith cam wrth gam yn ei flaen. Okay? So pidwch becso cyment wedyn ni wythnos yma am na. Allwch chi gymryd amser mas os ydych chi moyn i feddwl, roi beth i fi moyn, um, mae eisiau fi fo'n glir am beth i fi moyn, beth i fi'n trio wneud fan hyn. Allwch chi wneud na os ydych chi moyn, oce? Okay? Ond byddwn ni ddim becso amdano fe. Byddwn ni'n gweud mae ysbryd yn ymuwn i chi, helpu chi fan hyn. a helpu chi ar y daith yma. OK? So, pidwch becso. OK, gem ni nawr, please, ysbryd eglurhad ar cerdyn y dewin. Dy air di o gyngor, dy air di, dy neges di wythnos yma, please. OK, a beth sydd wedi dod mas yw cerdyn y tŵr. Pidwch becso pan ych chi'n gweld y cerdyn yma, OK, mae hwn yn gerdyn Ffantastig gyda'r darlleniad yma. Mae'r tŵr yn gweitha fi bod eich bywyd chi fel mae fe ar y foment yn, yn dod lawr, ok? Mae pethau rili really yn newid. Mae'r ma darlleniad yma i gyd am draws newid, ok? A mae rhaid i rhywbeth i ddod lawr er mwyn bod chi'n gallu creu y bywyd i chi moyn, ok? Mae rhaid i'ch bywyd chi fel mae fe ar y foment i gwmpo i dorri'n bieces, ok? Er mwyn i chi greu y bywyd i chi moyn. A'r bywyd, yr bywyd iawn i chi fan hyn. Fi'n teimlo mae rhai o chi wedi bod yn byw bywyd sydd ddim yn iawn i chi, sydd ddim y bywyd authentic, ok? A mae hwnna'n dechrau newid nawr wythnos yma. Chi'n o mewn i byw, bywyd nawr sy'n bywyd sy'n mynd i lenwi'ch cwpan chi. Okay? Fi'n gwybod bod dim cwpanau gyda ni fan hyn, ond mae fe'n fywyd fi'n timlo fan hyn sy'n rili really mynd i wneud chi'n llon. Okay? Mae angen i chi greu yna'r wythnos yma, dechrau creu y, y bywyd newydd yna, dechrau cymryd cam cynta'r daith, bwys. Okay? Neges lyflu fyna. Lyflu, lyflu, lyflu wrth ysbryd fan hyn wythnos yma. Diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud nawr, dechrau hwn, hwn wahanol, um, cwpl o wahanol ffyrdd i chi, oce? Okay? So os drwch yn yr hwn fel cariad wedyn i, mae'n rhaid chi ffindo balans yn eich bywyd cariadus. Felly bod chi'n edrych am rwy'n newydd, felly bod y person mae'n mynd i fod yn berson smo chi, smo chi arfer mynd am, oce? Okay? Mae'n mynd i fod yn rwy'n gwahanol i chi. A chi'n mynd i newid y ffordd i chi'n Um, edrych ar berthnasau fi'n credu wythnos yma. Falle bod chi'n mynd i fy mewn i berthynas sydd ti'n meddwl bach yn wahanol i beth chi arfedd bod mewn, oce? Okay? A mae rhaid chi gymryd y cam i wneud hwn, ac mae'n mynd i fod yn dda i chi, oce? Okay? A mae fe'n mynd i wneud chi dimlo'n annibynnol ac helpu chi symud mlaen. Os ych chi mewn perthynas ar y foment, wedyn ni, mae rhaid i chi newid pethau yn eich perthynas, oce? Okay? Mae rhywbeth ddim cweith yn gweithio yn eich perthynas chi ar y foment, a mae rhaid chi gymryd yr amser mas nawr i wneud y newidiadau yma er mwyn timlo'n llon, er mwyn cael yn gwmwys beth i chi moyn yn eich bywyd. Okay? Cariad hefyd, mae'ch sialens chi, chi'n teimlo fes y pobl yn barnu chi am beth chi'n neud, okay? Pyd o'ch becso am bobl arall, fel fi wastod yn gweud, chi sy'n byw bywyd eich hunan. Sneb arall yn byw a'ch bywyd chi i chi, oce? Okay? So mae rhaid bod chi'n gyffwrddus yn beth i chi'n neud. A os oes pethau'n teimlo'n iawn i chi, boes, maen nhw'n iawn, oce? Okay? Beth bynnag mae rhywun arall yn, yn meddwl neu credu, sdim ots. Credwch yn beth sy'n iawn i chi, oce? Okay? Diolch ysbryd. A wedyn, mewn cariad, wedyn ni, falle bod cariad yn dod i ben gyda chi, oce? Okay? Falle bod eich bywyd chi gyda'ch gyda'ch partner ar y foment yn newid fan hyn, oce? Okay? Ond bydd e'n newid iawn, a bydd e'n newid sy'n mynd i chi'n creu, oce? Okay? Ac sy'n mynd i ddod a bywyd lot mwy hapus i chi ar diwedd y dydd, oce? Okay? So mae angen i hwn i newid. A chi'n creu, os ych chi'n edrych am gyrraedd, Chi'n creu rhywun sy'n mynd i fod yn iawn i chi yn eich bywyd, ok? Mae'r person mae'n dod mewn i chi a mae'r person yma mynd i fod yn gwmwys beth i chi wedi bod yn breuddwydo am, beth i chi wedi bod yn amlunio, beth i chi wedi bod yn amliwio. Ok? Waw, lyflu fyna os ych chi'n edrych ar gariad wythnos yma. Os ych chi'n edrych ar arian, wedyn ni Chi'n newid pethau yn eich bywyd nawr ynglyn ag arian, ok? Chi'n trawsnewid y ffordd i chi'n edrych ar arian ar y foment a chi'n cymryd cam i wneud pethau'n wahanol. Falle bod chi'n dechrau busnes newydd, falle bod chi'n dechrau gyrfa newydd, falle bod chi'n rili really trawsnewid eich gyrfa. Chi'n wneud rhywbeth chi wedi moyn wneud am blynyddau, ok? Chi wedi moyn falle wneud rhywbeth gwahanol. Wythnos mae chi'n cymryd y cam i wneud yna. A bydd e'n ffrwythlon i chi, oce? Okay? Bydd e'n rili really ffrwythlon. Mae'n rhaid i chi gymryd y cam fyna. Dim bod fi'n gweithio chi am gadael swydd na dim, oce? Okay? Ond gallwch chi ddechrau edrych am felly swydd newydd neu gyrfa newydd nawr i symud mlaen mewn i, oce? Okay? Pidwch becso bod pobl yn barnu chi, felly bod pobl yn gweud, o, beth ti'n gadael swydd fel yna, mae swydd gret y ti. nag y'n nhw sy'n byw pob dydd yn neud y swydd na, ok? Falle bod chi ddim cweit yn glir o le chi'n mynd ar y foment, ok? Ond mae hwnna'n ok. Achos, just newch y cam cynta na, ok? Newch yr cam cynta na, drychwch ar, ar bwrddau swyddi neu rhywbeth fel yna, ok? Ti'n beth sy'n ar-lein, pethau fel yna. Wedyn, fel fi'n gweud, gallwch chi greu ta beth chi moyn, bydd eich bywyd chi fel maf ar y foment yn dod lawr. Bydd pethau'n newid i chi, a newid mewn ffordd da, oce? Okay? Chos chi'n creu nawr y bywyd i chi wastod wedi moyn, yn ariannol, gyda'ch gyrfa, beth bynnag yw e, oce? Okay? Mae'ch arian a'ch gyrfa chi mynd i mynd lan ar ysgol a dim, dim un, dim un o'r, or rungs, oce, okay, maen nhw'n mynd fel lan 34 ar unwaith fan hyn fi'n teimlo, achos mae'r egni yn y darllened yma mor, mor gryf, oce. Okay. Drachwn ni ar hwn wedyn fel iechyd wedyn ni, mae iechyd chi'n traws newid. Chi'n mynd i dimlo lot, lot, lot yn well yn dechrau wythnos yma, oce. Okay. Fi'n gobeithio bydda i yn Gobeithio gael fi'n lais nôl wythnos yma, oce. Okay. Ond mae pethau'n newid i chi, a chi'n chi, chi cymryd, felly bod chi'n dysgu rhywbeth newydd am eich iechyd. Felly bod chi'n penderfynu, rhaid, fi'n mynd i stop os mygu, fi'n mynd i golli pwysau, beth bynnag yw, e, chi'n dechrau wneud na nawr wythnos yma. Fi'n credu bod lot o chi wedi bod yn meddwl am wneud stwff fel hyn ers dechrau'r flwyddyn, oce? Ond ni yn, um, ni yn dechrau flwyddyn newydd astrological nawr, oce? A mae'r dechrau yna yn dechrau ffres yn y mewn i chi fan hyn nawr, oce? So felly nawr yw'r amser i chi wneud na. Chi'n teimlo fes y bobl yn beniadu chi am felly beth, beth ych chi'n wneud gyda chi iechyd? Fel fi wastad yn gweithio, chi roi pidwch, pidwch gadael i bobl beirniadu chi, ok? Mae hwn yn drawsnewid i chi a chi'n mynd i godi chi iechyd yn, yn enfawr fan hyn. Mae'ch bywyd chi fel ma fe, fel fi'n gweithio chi, mynd i ddod i ben, chi'n mynd i dimlo mor wahanol am eich hunan, fi'n timlo fan hyn. Mae chi iechyd chi'n mynd i wella lot fawr fan hyn, ok? A chi'n mynd i dimlo cymaint, cymaint yn well. A chi'n mynd i gael y bywyd, y corff, yr egni i chi moyn yn awr, oce? Okay? Yn eich iechyd, weda i nawr wrthych chi, a chi'n dechrau fe wythnos yma. Waw, oce, okay, fi'n mynd i orffen yr aseniad yma gyda'r un cerdyn oracle i chi wythnos yma, oce? Okay? Gewn ni, gewn ni please un neges fach i ti. Neges fach i'r grŵp yma, please i orffen ysbryd, just neges fach ti, ti moyn iddyn nhw glywed. Oce. Okay. A beth sydd gyda chi yw, os negi chi'n cael rhywbeth chi wastod wedi moyn ar y foment yma, os ych chi'n timlo'n stec, neu chi'n timlo fel se pethau ddim yn mynd y ffordd i chi moyn iddyn nhw fynd, Mae angen i chi wybod bod rhywbeth yn fwy a rhywbeth lot yn well ar y ffordd i chi. A mae hwn yn mynd yr darlleniad mae'n berffaith, oce? Okay? Mae fe ar y ffordd i chi. Mae fe rhywbeth sy'n llawn hyd a lledrith, oce? Okay? Mae'r dewin gyda chi fan hyn. Mae hwn yn rhywbeth sy'n llawn hyd a lledrith i chi. A bydd yr hyd a lledrith mae ffili dod mewn i'ch bywyd chi Os byddech chi'n cael yn gwmws bydd chi moyn right nawr ar y foment, ok? Mae rai chi aros am hwn. So mae angen i chi nawr credu yn yr hyd a lledrith yma, ac mae'n dod i chi boys, fi wedi dod o'r stawr cerdyn yma sydd wedi dod mas i chi fan hyn. So, chi'n creu yn gwmwys beth chi moyn yn eich bywyd am y Mae'r mae tîm ysbrydol chi, mae Dyw, mae'r bydysawd beth bynnag i chi'n credu ynddo yn edrych ar eich ôl chi ar y foment, oce? Okay? Ymddiriwch ynddyn nhw. Ymddiriwch ynddyn nhw, achos maen nhw yn edrych ar eich gol chi. So, wythnos yma, dechreuwch ar y daith newydd yma, cymrwch y cam cyntaf yna at eich bywyd newydd. Pidwch becso am cael eich byrniadu am beth bynnag i chi'n neud. Ceirwch ac Cre... Dechreuwch creu y bywyd i chi moyn wythnos 'ma. A dyna neges ysbryd i chi am wythnos 'ma. Os chi wedi joio'r darlleniad 'ma, gadewch fi wybod yn yr negeseuon isod, dwlen ni glywed wrthoch chi. Cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob peth bach fel a chi'n neud yn helpu fi. A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. A tan tro nesa, joiwch yr wythnos, a wela i chi yn y darlleniad nesa.